I te mutunga o te tau 1866, kua riro te whenua, kua wehewehe ngā iwi o Ngāti Awa, kua riro ētahi o ngā tino rangatira, ā, ka kīia he tangata hara te katoa. Ka tau mai ki runga i a rātou te wairua taumaha, nā te mea kua ngaro ngā whenua, kua ngaro te mana, o te iwi, ko te riri a te Kāwanatanga ki a rātou. Ehara te mea nā ngā mahi a ngā Hauhau, he take anō tērā, engari ko ngā mahi i mua noa atu, hoki rānō ki Ki ngā mahi hoko pū, i tūrakihia e Ngāti Awa ētahi o ngā kaipākihi Pākehā i haere mai ki te hoko pū, ā, nō reira ka noho tērā hei hara i runga i a Ngāti Awa, ā, tae atu ki te Kīngitanga. Ehara tērā, ā, tae atu ki ngā mahi a Te Hurama. Nā, whakahuihui a ērā raruraru katoa, ka kitea te whakaaro kino a te kāwanatanga ki a Ngāti Awa whānui. Koirā a Apirana Ngata i kī ai, hei iwi tāmate a Ngāti Awa. Engari tonu nō te tau 1875 ka hangā mātaatua. He wharenui whakairo kai manawa. Nā, ko tētahi, ko tēnei o ngā kaupapa i te whakatū whare whakairo, nē, ngā mahi whakairo, ngā mahi toi e kīia nei e tātou, he māmā ake tērā i te tō mai i ngā hapū, i te whakakotahi i a rātou. Nō reira, i te whakaaro a Wē Piha mā, me whakatū he whare, ka kōrerohia e rātou, ka whakaae mai. Ehara i te mea ko Ngāti Awa anake, ko ngā iwi o Mātaatua i huri ki te hāpai i te kaupapa hoki. Ka ea, ka whai hua. Engari kāre i roa rawa, ka tīkina atu e te kāwanatanga, ka tukuna atu ki tāwāhi, ā, e kore e kitea anō, mō tētahi wā roa. Ka haere te rautau ka kūare ngā reanga ki ngā whenua o te rohe nō ō rātou tīpuna. Waihoki, ngā kaupapa i raupatuhia ai aua whenua rā. Hei hoa taumau i te wareware nei ko te pōhara ki te reo, te tikanga me tōna tuakiri. He nui ngā Ngāti Awa kāre i mōhio ko wai rātou. Kāre rānei i hiahia ki a Ngāti Awa rātou. Inā pakari anō te iwi, me hoki mai anō te ipukarea o maumahara, otirā, me whakakotahi anō.
Ka karangahia he hui. I tīmata. Te kaupapa mō te whakakotahi i taku hokinga mai ki Aotearoa. Ka tūtaki au ki āku koroua kuia, ka kī mai rātou ko te mea nui hei mahi māu, he whakakotahi i te iwi. Nā te mea e kite ana rātou kua kotahi a Tūhoe, kua kotahi a Whakatōhea me Te Arawa i runga i te mea kua whai Trust Boards rātou, nē. Ko taua mea rā, kei te whakakotahi i te iwi. Nō reira, ka karangatia he hui i Puawairua, ka hui katoa mai ngā hapū. Ana i reira ka kōrerohia te kaupapa. Ko ētahi o rātou kāre i whakaae, engari ko ngā kaumātua me ngā kuia whakaae katoa rātou me whakakotahi a Ngāti Awa i a ia ināianei tonu. I runga i te whakaaro a ētahi o ngā kuia kua roa rātou e moemoea ana ki tēnei hui, koinei te wā. Kia whakatutuhihia tērā moemoeā rātou. Ana ka mana, nei i tērā hui, mana tonu atu. Kai te kotahi tonu ināianei.
I konei, i te tau 1980, ka kōkiritia ngā kerēme o Ngāti Awa. Ka ara ake tētahi rōpū, e arahihia ana e Hirinimoko Mead. Ka whakatau kia whakaritea mai he mana ā-iwi kia ahu whakamua. I tohua ngā kaupapa mō te raupatu, whakahoki mai i te maunga, whakahoki mai i te pāmu a Ngāti Awa, te whakahoki mai i te whare.
I te tau 1983, Ka whakatau te kāwanatanga i whai mana te kōtitanga a Ngāti Awa, ā, ka tāpae i tana whakataunga whakamutunga ko te 320 mano tāra. I whakahēhia e Ngāti Awa, he iti rawa. Heoi i te tau 1987, ka whakaae te iwi ki tētahi atu tāpae hei wāhanga utu ki te kerēme o Kawa. Ka whakatauhia e rātou i te tau i muri mai. Ko tētahi wāhanga o te whakatau he whakahoki mai i te pāmu o Ngāti Awa. Engari, i runga i ētahi o ngā hapū i taua wā, ka kite, i kite atu ahau i runga i ō rātou kanohitanga, te pāmamae, I kīia e rātou he tangata hara, nā te mea i whiua te ingoa ki runga i a rātou e te Karauna. Ka whakaae tonu atu ētahi o rātou, āe, āe pea, he tangata hara rātou. Ka tono mātou kia whakapāhātia. a Ngāti Awa whānui i runga i, i ngā mahi uh, whakapae uh, he tāngata hara a Ngāti Awa katoa. Kia tangohia mai tērā ingoa. Ka whakaae te kāwanatanga.
Ka ū te Karauna ki Ngāti Awa, ka whakapāhātia te iwi kia kitea mai te ao. Neke atu i te 100 tau te roa o Ngāti Awa e taumaha ana, engari haere ake nei, ka aro whakamua ki te whakarauora.